Hemmäňize salam. Men Bet Belli. Bu aýda ýylda bir gezek çykýan, ýöne 724 absurdaýmy gepleşik Bet Belli plagiat show.

Şonuň üçin bu bölümde esasan pop aýdymlar bolar. Spesialnyý istinýi türkmen rep fanlary üçin bir-iki sany sweži hip-hop rep plagiat goşdum. Sebäbi şo fanlaryň teswirlerini okan wagtym begenýän. Ýüzümde gülki döreýär. Siz bar, men bar. One love. Ýöne plagiatlara başlamazdan öň po tradisiýa täzelikler bilen tanyşaly. Türkmenistanyň belli blogeri we wlogeri, interwýueri, reper, kontent döredýän şahsy we MediaTm işgäri Jeytinur oktýabr aýynyň dokuzynda toý etdi. Niş niş gutlyş bratja. Wideosy eýýäm MediaTm kanalynda. We hawa, şol toýdan köp meşhur we abraýly ýerine ýetirijiler çykyş etdiler. we A Dollar OK hemme gedaý reperler ýaly sowgat hökmünde aýdym aýtdy, Men Döwran bolsa energiçnyý, güýçli tans etdi.

Men däli suratkeş, ökünýärin käbirleri saklasamam daş Belki men ýaş, ýöne akdyrmaryn ýaş. Geçip şu ýerde diňläp görüň skaçat edersiňiz. Firýuza Bolýa Bolýa aýdymy bilen In The Musica labelynda we ýakyn wagtda Keep It aýdymyna Karwilla bilen remix hödürlär. Toý ýa klub tapawudy ýok. Lýuboý weçerinkaňyzy çaýkar.
Hany bugün keýpe, keýpe, Bulaýdyma keýpe, keýpe, Çekinmedi heziler, heziler, Bu gijede mende, sende, Hany bugün. Tizini görmän bolsaňyz hökman görüň we doly görnüşine garaşýan bolsaňyz bir iki sany teswiri ýazyň. Türkmen aýdym-saz prodýuseri Karwilla Aşgabada bagyşlap Abat Roads,

Türkmenistanyň iň öndüriji, produktiwny aýdymçysy Söhbet Jumaýew bilen başlaýas.
Saňa ýaraşar bu. Ada garyşyr. Kima kima. Saňa ýaraşar bu tans. Oýna bu gülüm oýna. Ada garyşyr burda. Oýna gözelim oýna. Iň öndüriji, produktiwny aýdymçysy diýen wagtym, ol sarkazm dälti, ýesli şto. Söhbet hakykatdanam başga media işgärlerine seredende örän aktiw. Her aý bir klip ýa-da aýdym ýa täze bir zatlar hödürläp dur. Durýar. Durmy? Durýar. Ýöne aktiw-aktiw bilen plagiat-plagiat.
Maňa ýaraýa bolşuň Durma bu gülüm oýna. Söhbet Jumaýewiň ýene bir aýdymy plagiatda şübheli we şu ýerde köpüňizi gyzyklandyrýan soraga jogap berip gitjek. Şübheli rusça podozrewayts diýmekdir. Google perewodçik ýagny şu ýaly perewod edip berdi maňa. Eger Google perewodçige ynansak. Men şu sözi şo manyda ulanýan. Eger podozrewayts diýen sözi başgaça perewod edilýän bolsa teswirlerde ýazyň, pabratski. A tak söhbeti diňläli.

Prosta her bölümde bir iki sany adam o meňzänok, bu meňzänok diýip ýazýa we men düşünibilemok. Olar prikol tutýamy ýa-da hakykatdanam eşdilenokmy şu meňzeşligi. Menden size haýyşt, eger-de haýsy-da bolsa bir aýdym meňzeş däl ýaly eşidilse, men opisaniýada aşakda aýdymlaryň linklaryny, ýaňky ssylkalaryny goýup geçerin. Siz şo taýda geçip aýdymlary doly diňläp görüň.

Ýa-ki tworçeskiý adamlaryň awtorskiý prawasyny bozýan diýip. Şonuň üçin erinmäň, geçip görüň we kommentariýalarda hapa zat ýazmaň. Sebäbi her bir adam diňe özüni masgara edip bilýär. Düşünýänsiňiz diýip umyt edýän, plagiatlara dowam edýäs. Bula bula bula bula bula bula şeýt. Indiki plagiat opponent Farhad Öreýew.
Tanasym gelýär seni Ýene garaşýanna I hope you know what I mean when I say Let me take you dancing Şu ýerde interpolýasiýa diýen düşünjesi bilen sizi tanyşdyrjak. Sebäbi köpüňiz oba oba aýdymlar meňzeş, ýöne plagiat däl. Sen özüň plagiat, plan diýip köpüňiz ýazýansyňyz. diýip pikir edýändirsiňiz. Şo gürrüňlerden gaçmak üçin düşündirýän. Interpolýasiýa latyn dilinden podýelka diýmekdir. Türkmen dilinde aýtsak, iki notasyny üýtgetseň, şo özüňki bolýar. Ýöne bu zat ýalňyş. Men size mysal getireýin. Şu brende serediň. Nämä meňzeýär? Hawa, köpüňiziň bilişiňiz ýaly Adidas. Bu brendiň eýeleri näme edipdirler? Ýok, bu höwes aldy däl. Bu dwiženiýe atabaýçylyk. Aýdym-sazda-da şol zat. Hawa, bu ýagdaýda Farhad Öräýew başga käbir aýdymçylara seredende, zähmet çeken, üstünde oturyp işlän, wagt ýoklapdyr, ýöne bu şonda-da plagiat. Dowam edýäs. Tanasym gelýär seni. Indiki interpolýasiýa plagiat opponenti Maro. Balansi çyny leblerim, jadyly diýmeli gözlerim, kabul et al güllerim, bir meleğim. Bu ýerde örän has bir aýdyma meňzeýär. Ýöne original aýdymy meniň ýadyma düşenok. Belki siziň ýadyňyza düşen bolsa, kömek ediň, teswirlerde ýazyň. Ýagdaýym bolanda menem size kömek ederin.

Coca Cola. Christian Brajan bilýän görýän respekt. Ve şu ýerde türkmen dörediji şahsa ýagşy goşunowa hem respekt beresim gelýär. Sebäbi ol hem Coca Cola anti reklama çekip ýükläpdir. Halkyň saglygy barada alada edýär. Neşneş gutlyş Brajan.

Ýöne sazy we heňi tutuş kopýa. Eger DJ Begadan rugsat alyp edilen bolsa, onda bu plagiat däl. Eger rugsat alynman bolsa, onda plagiat. Plagiat. DJ Bega, habarlaş, teswirlerde ýazaýsan. Berdiňmi rugsat, ýokmy? Çözeli bu soragy. Agzalarymyň birisi ýaşsynyň ýene bir wideosyny atabaýçylyga barlap ber diýip ýazypdyr. Seredeli. Işdäňiz açyk bolsun. Eý haçan ýerden nahar iýip otyrdyňyzda siz? Eý bäri siz işlemänä geldiňizmi ýa iýmänä geldiňizmi? Saňa diýýän işlemänä geldiňizmi ýa iýmänä geldiňizmi? Işe, iýmäne geldik. Ýaşy ýigrimi dörtden uly bolan adamlar Naşa Raşa Rawşan Ijamşud diýen gepleýşini bilýändirler. Weowa ýaşynyň bu wideo formaty ideýasy şo ýerden alnan. Serediň.

Öz instagramymda aýdyp geçipdirin, ýene-de gaýtalaly. Ýene-de gaýtalalaly, gaýtalaly, gaýtalalaly diýmek, gaýtalaly. Mysal üçin aýdym-sazda jazz, rap, pop, haus, rok ýaly stiller bar. We wideoda-da blog, vlog, interwýu, plagiat, prožarka, stendap, podkast we şuňa meňzeş görnüşleri bar. Eger bir awtor öz dünýä garaýşyny bir aýdym stilde ýa bir wideo formatda çykarsa, ol plagiat bolmaýar. Plagiat haçan bolýar? Haçanda bir adamyň pikirini, düşünjesini, zähmetini birugsat we meniňki diýip köpçülige hödürleseň we şonuň üsti bilen pul gazansaň, ine şoňa plagiat diýilýär. Okeymi? Gürleşdikmi? Gepleşdikmi? Wse. Plagiatlara dowam edeli. Addaýy bilen Vagrantyň saýasynda çykan proýekt International Cypher plagiatda şübheli. Türkmen Cypher International.
Bu gün tanamadykdan akyny meni ertir. Yeah. Her ýer ýedi, el belgi ýedi, Köçe azady, jaý nomer ýedi. Rollie on my wrist, rollie on my bitch, Thirty on my waist, thirty to your face, Sixty to your face. Men bu proýekte, bu wideo formata hiç zat diýjek däl, sebäbi bu ýaly zatlar bolmaly. Bu plagiat däl. Her döwletde muňa meňzeş proýekt bar, ýöne bit, ýaňky sazy bir-birine meňzeş gelmedimi size?

Mende bu ýerde iki sany soragym bar. Birinjisi. Sopranoman bilen Saýkdäli aýdymyň adynda kawer diýen sözüni ýazmagy ýadyndan çykardylarmy ýa-da

Tak, haýyş gaýyş, diňe meňzänok diýmäňdene, geçip doly diňläp görüň, meňzemik gapdalda dursun, ikisem bir aýdym şo.
Ikisem bir aýdym.